Donald Tramyň prezident boljany başlap, Tom Henksiň koronawirusa duçar boljagy, ýagny koronawirusyň ýaýrajagyny, on birinji sentýabrda ekiz bina edilen hüjümi, gelejegiň tehnologiýasyny we başga-da birnäçe wakany birnäçe ýyl öň görkezen ýedi ýüz ýigrimi üç serialy bolan Simpsonlar multfilminiň syry nämede? Simpsonlar bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýylyň On dokuzynjy aprelinde ilkinji sapar gysga bölümler bilen The Trace Ullman Show-da görkezilmäge başlady. Matt Growin we James Le Brooks serialyň bütin taryhy boýunça ýerine ýetiriji, öndüriji hökmünde ýer aldylar. 31 ýyl boýunça görkezilen dünýäniň iň uzyn multserialy Simpsonlar gelejek hakynda aýdan zatlary bilen hemmeleriň ünsüni özüne çekdi. Elbetde bu ýagdaý multserial ýazan adamlaryň palçylygyny aňlatmaýar. Geliň indi, multserialyň aýdyp geçen meşhur öňdengörüjiliklerini bilelikde göreliň. Donald Trampyň prezident boljagyny öňden görendigi Simpsonlaryň senariýaçylarynyň iň tanalýan çaklamasydyr. Al Jeýn Tramp bilen baglanyşykly bolan bu bölümi näl ýazanlyklaryny şeýle açyklaýar, Iki müňünji ýylynda iň gülkünç prezident kim bolar diýip we Trampyň bir prezidentlik saýlawyna gatnaşar diýip pikir edipdik diýýär. Donald Tramp hakynda bu paýlaşylan wideo, aslynda, Tramp prezident bolandan soňra bir animasionçy tarapyndan ýasalyp, paýlaşandygy açyklandy. Iki müň birinji ýylyň on birinji sentýabrda bolup geçen betbagtçylygy hem öňden görenligini bilýäris. Ýa-da ýalňyşmy bilýäs? Muny hem senariýany ýazan Ol Jeýn şeýle açyklaýar, Multserialda Nýu-Ýorkda bir ýol görkeziji alýarlar. Üstünde bolsa dokuz dollar we ekiz binalaryň suraty bardy. Dokuz bilen on biri bilelikde gören tomaşaçylar şeýle düşündiler. Emma bu bir Tötänleýin bolan wakadyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda bir polisiýa Jorj Floýdyň birnäçe minut boýnuna dyzy bilen basyp, öldürendigini bilýärsiň. Sosial medialarda bolsa bu wakany Simpsonlar multserialy öň aýdyp geçipdi, görkezipdi atly paýlaşylan bu surat hem ýalandyr. Ýagny bu surat bu waka bolanyndan soňra surat janköýer tarapyndan çekilenligi orta çykdy. Multseriýanyň bir müň dokuz ýüz dogsan üçünji ýylda görkezilen bir bölüminde Ýaponiýadan ýaýran Osaki Flu atly bir wirus agzalyp geçilýär. Multseriýala tomaşa edýänler bolsa bu wakany Hytaýyň Wuhan şäherinde çykdy diýip, üýtgedip, sosial mediada paýlaşmaga başladylar we koronawirusy ýigrimi ýedi ýyl mundan öň aýdyp geçdi diýip, ýalan zatlar paýlaşdylar. Bu wakalaryň hemmesi gelejek üçin bir çaklamadyr. Hatda bu serialda ýer alan başga-da müňlerçe çaklama hakykata öwrülen däldir. Serial ýazan kişilerden Ol Jeýn bu ýagdaýy şeýle açyklaýar, Eger-de ýeterlik derejede çaklama etseňiz, munuň on göterimi dogry çykar. Bir film. Bir serial, bir multfilm, bir ynsan gelejegi hiç haçan bilip bilmez. Simpsonlar multserialy-da edil şolar ýaly. Emma şu ýerde şeýle bir zat bar. Gelejegi çaklamak we gelejegi bilmek arasynda gaty uly derejede tapawut bar. Simpsonlar multserialy bolsa gelejegi çaklap, ýasama hekaýalary döredendir. Bu çaklamalaryň ýaňky aýtşym ýaly on göterim hakykata öwrülmegi bolsa bu seriala haýranlyk doýmagymyza sebäp bolýan esasy zatdyr. Gelejek barada hemmämiz çaklamalar aýdyp bileris, ýöne gelejekde hakyky boljak zatlary bilip bilmeris.